my country people una welcome back to my channel today onyeka don come out to come call victoria a married man snatcher and also she don give cassia better woto woto even after cassia apologized to her for yesterday's event for during the live eviction show so during the live eviction show yesterday for those of una wey be say know wetin sup and those wey be say no know wetin sup ebuka ask

um, be friends with the one ex handy them because of vote because she feel say they get strong fan base. On the other hand, he come attack Victoria to say Victoria um, try to kiss OC Abina Ozi, but um, Victoria to say no, say nothing like that. Say but he see her say she dey try to kiss the boy and all of that, be kiss am, wanting wanting. So Victoria deny the thing. Cassia no fit talk wetin she talk. She just dey stutter. I just believe to say Ebuka use a lawyer um approach take attack Cassia na make Cassia just dey confused because I don go back to go check the video and I see to say wetin Cassia actually talk na I felt I felt she not to say she actually hear am but I don't know whether they show any, any other place but I went back to that conversation so after the whole thing wey be say happen because even for the um wetin they call am for the eviction show yesterday for the background some people dey mention cassia name so definitely i believe say cassia hear am so maybe she come dey feel guilty to say ah it's like people for outside no like me they hate me because of this thing wey be say so let me go and apologize because she she talk say she no like wahala she come tell her husband say okay kelly i wan go apologize to yinka for wetin happen her husband come warn am say babe no try am say if you try am i go vex for you So when Cassia come dey talk to Handy, Handy come tell am say make she go go apologize just to settle the thing, make dem no get beef within themselves and all of that. Cassia come carry her left leg, come go meet Onyeka to apologize. Person wey be your husband tell you something, you no listen to the man wey marry you put for house. Na a stranger wey you meet for inside the house, na you choose to take her advice. come go go apologize give Onyeka. Apology don finish na, Onyeka tell am say eh, everything is fine, this one, this one. Even fans online sef dey vex say why you um, apologize, apologize. Some dey, dey applaud her say wetin she do dey okay, that e good that she apologize, she's the mature one and all of that. we come sleep coming this morning now we dey see Onyeka um we dey see the likes of Nelly, Soj, Wani X Handy dey bring food come give Onyeka for bed as person wey be say I no know wetin she dey mourn for so dey come give her food as she dey chop um she come dey explain give Nelly, Nelly and Soj, Soj wey be say be man wey suppose respect him old age e sit down for there dey gossip he come sit down for there dey dey talk um Onyeka dey drag Cassia dey drag um Victoria according to Onyeka she say Cassia only um apologize to her because they catch her red handed so um she dey very sure say Cassia don dey talk bad things about her for some time now na Ebuka na come expose am come dey tell Ebuka thank you for exposing them even go further to call Cassia names like bitch and all of that. So for the Victoria when she dey explain give Nelly about the Victoria, Nelly dey claim to say na Victoria na tell am say one as in Nelly dey claim say she see Victoria, say see Victoria, Victoria dey try to kiss uh, Ozzy dey say I want a kiss and all of that. So Onyeka come dey talk say well say right from time Victoria being a pretender say Victoria dey follow married man she dey call Ozzy married man say na wetin she hear for inside there say Ozzy don marry say she no know whether na true say but na wetin she hear Cassia talk about um playfully when she and um Victoria dey talk say e come hear married man matter. Say Victoria na man hunter, na she na dey pursue Ozzy, no be her. Say but you dey claim since say you and the guy no get anything, one thing one thing, but now Ebuka don expose you. She say Ebuka don expose snail nyash, snail na im she talk say snail nyash. Cassia and uh, wetin be her name uh, Victoria na the night they don expose their nyash so. So with everything wey be say don sup this morning wey Onyeka dey talk dey bash Victoria and Cassia Nelly and her, her so-called boyfriend dey there dey support dey talk. One thing wey be say I no understand about Nelly na Nelly you don talk so many things with Cassia and Victoria for onyeka back now you don come this side is it that when you talk for here finish you carry the thing go here talk for here all those type of things i don't know whether na game you dey play but e no really dey nice Make we see how some people react for this apology wey be say cassia do and onyeka reaction this morning the first person here say i feel like slapping cassia now she should have listened to her husband just look at how miss snay is playing the victim as for madam nyash i don't have anything to say to her madam nyash na nelly

Weda Kasia gossip o, weda Victoria kiss man o, all those ones no dey bother me. The thing wey dey pain me for where Onyeka dey na the fact say your sister dey evict your sister. Babe, you no feel bad? Since you wake up this morning, you dey talk about Kasia and Victoria. You no dey even remember your sister Chizoba wey dey remove. You no dey even complain say, Ha God o, na wa o, my sister, I'm going to miss her o. Even if you no go miss the girl, why not just pretend, fake it? fake it now. all those kind of things fans they like victim card where we say this onyeka they try to play this morning it will not work this is already eight week arise has already people they won't arise for just believe say na chizoba head they fight against chizoba uh, eh, wait be there against onyeka you rubbish your sister you betrayed your sister before everybody even made your fans go against the girl even tell your sister chizoba to go and cry a river because una two dey fight things na she suppose think about the thing wey be say dey pain um, onyeka right now that the fact say dem no remove cassia and dem no evict victoria na im just dey vex her sadi bin after ebuka talk all those plenty plenty things wey he talk yesterday they come remove the two of them hey u for nor hear word for timeline, u for nor hear word for both inside house and outside di house. Without any sentiment whatsoever, if dem if for reunion if dem start to play clip, if dem start to dey show things wey Onyeka don talk about pipu, I nor sure sey anybody go be her friend for dat house, she is nor going to have any friends outside di house, so she better change now before it's too late. After Kellyrae matter, Kellyrae don come out to come explain to say he go actually tell the housemates say he dey married. Now remember say it's like Ebuka don dey use scope to wan blackmail the couples over this uh, marriage strategy wey be say they come into the show with. Any small thing, he go say, what is your strategy? Any small thing, he go say, but I saw two of you kissing. You know, he just dey, I don't know whether they try to make them talk say they don't marry. So Kellyrae don finally to say, okay, oh, I go talk am. if i survive ninth week we dey eight week like this so na ninth week he say go expose am on his birthday his birthday is 29th of september according to him say the reason why he not talk about am since now because in the fear say the housemaid they go use and take plot and um, plot against the two of them say but now for ninth week where we say not to say everything already uh, they don't enter 10th week anybody where we say one so him go just let them know say me and this lady Kasia we are married I wish am good luck una take care una bye.